Yɛn mu akwaaba de aba Kings TV GH na yɛde ɛyɛ Ghana Premier League March Day 8 ɛho nkɔmmɔ ɛna ɛde brɔ yɛwie na afei yɛatumi ahu sɛdeɛ ɛsi te. Yɛn nyinaa nim sɛ Ghana Premier League no na ɔtwe awieɛ ɛwura mu ɛwɔ March Day 8 ana ɛnya asɛm ketewa koraa. Clubs ahodoɔ ɛtumi ɛwura ma unbeaten run no wɔn ɛgu so a wɔn nso ɛtumi ɛkɔ ɛho nsɛm bebree na yɛde reba wɔ ɛyɛ March the eight no mu kɔpie mu wɔ Dɔma a ɛhɔ nso na nsɛm bebree Accra Hasso Folk ɛtena ɛyɛ University of Ghana Sports Stadium hɔ no ɛnɛ yi wɔn ne ɛyɛ bibia ne Gold Stars ɛde bɔ ani no ɛno nso ɛho nkɔmmɔ ɛtumi ɛwɔ ha coach ɛyɛ Alhassan anaasɛ Watara ɛnso ɛtumi akasa yɛde ɛho nkɔmmɔ ɛnso ɛtumi ɛde ɛba nti taa mo tuku no afei Yɛntumi mfa mmerɛ mpakyɛw ɛnɛ ɛne deɛ ɛdi kan a woba channel no so a na wa subscribe na afei notification bell no wamia sɛ ɛbɛyɛ a content bi a ɛno nso ɛbɛtumi atɔ dwa no wo nsa ɛbɛtumi aka King Solomon Asiedu nie Ahmed Ayate ɛbɔ mu akyi dɔmɛ na afei ɛyɛ King Halid ɛnso ɛyɛ executive producer Matthias Apostle ɛna afei ɛyɛ Bɛkoe mu nyinaa nso tɛ akyiri a wɔn ɛrehwɛ sɛ dwumadie no ɛbɛtumi akɔ so kamakama ɛnso ɛwɔ hɔ Na ma yɛnwura mu na afei yɛmfa ɛyɛ nsɛm no mfa ma yɛnhyɛ aseɛ mfa mfiri ɛyɛ resource ahodoɔ a ɛtumi ɛtoo dwa ɛwɔ ɛyɛ naawɔtwe awieɛ March day eight no na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa clubs no bebree ɛyɛ adeɛ a wɔn nso ɛtumi ɛwura mu ɛbɔ mmɔden ɛtumi ɛweneeɛ Nations FC nso ɛtena Doctor Kwame Kyei Sports Complex ɛhyɛ mmiɛnsa ɛma Vision FC nso antumi ante. Hasso Folk surprisingly tenaa ɛyɛ efie ɛne ɛyɛ Gold Stars ɛtumi ɛde bɔ ani. Ɛno nso ɛwieɛ no na Gold Stars aba abɛhyɛ ka no baako a team a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Hasso Folk wɔn antumi ante. Wohwɛ a na ɛyɛ sɛ ade no um, ano ɔden papapapa. Hasso Folk performance no ebi mo se akɔ akɔyɛ sɛ ECG no Akɔyɛ dum so ɛkɔ na aba on and off ɛna nnɛ yi ɛretumi ɛrekɔ so. Bechem United ɛtenaa Bechem ɛne Karela ɛtumi de bɔ ani obiara antumi anto atena Bechem anhyɛ bi Karela nso antumi anhyɛ bi Basake Holy Stars wɔn ɛhyɛɛ baako ɛma Kumasi Asante Kɔtɔkɔ wɔn nso ɛkyee ka no baako no Young Apostles ɛtenaa fie hyɛɛ baako ɛma Dreams FC nso antumi ante. Heart of Lions nso tumi hyɛɛ baako ma ɛyɛ Berekum eh, anaasɛ Nsuatɛrɛman sorry Nsuatɛrɛman FC wɔn nso wɔn antumi ante. Seesei uh, ɔpɛ ɛyɛ uh, coaches a wɔn aso ayɛ hye paa no a ɛyɛ adeɛ a yɛaprɛko ka ho ɛna afei Watara wɔn nso ka ho Abubakar Watara ɛnyɛ asɛm ketewa seesei Egya gua mu kyem papapapapapa nso wɔ ɛyɛ league no mu. Ɛyɛ adeɛ a team a yɛfrɛ no sɛ Aduana FC ne Medeama nnora no ɛyɛ range off ma nnɛ na yɛtumi bɔ wieɛ still ɛyɛ two two ɛkaa five minutes na na yɛbɛbɔɔ five no nso yɛtumi de ɛkaa ho. FC Samatex nineteen ninety six wɔn hyɛ baako ma Berekum ɛyɛ Chelsea. nso ntumi ante. Nti wokɔ table no so a after match day eight no, ɛyɛ adeɛ a Gold Stars wɔn adi kan wɔ eighteen points. Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ɛtɔ so mmienu. Kɔtɔkɔ wɔ outstanding game. Kɔtɔkɔ wɔ fifteen points. Medeɛma ɛda third position wɔ fifteen points. Nations FC ɛda fourth position ɔwɔ thirteen points. Berekum Chelsea ɛda fifth position ɔwɔ thirteen points.

na wɔn ɛda sixteenth dreams fc nso ɛwɔ four points ɛna afei legon cities wɔn ɛwɔ two points nti wowura mu ɛwɔ ɛyɛ ghana premier league no mu a ɛɛ after march day eight no nsɛm bebree ɛna afiri mu nso akyimi ɛde aba ɛno da house of folk enya penalty ɛbɔ ɛde ɛsɛɛ no aberanteɛ fɛn sɛ hamza isa ɛnya penalty ɛbɔ sɛɛ no Na yɛse Kwasu na ɛbɔ ahina. Aberanteɛ yi, ɛto ne yɛ den a, ɔno ara na ɛgyina mu ko de ma ɛyɛ Hasso Folk. Ɛna nnɛ yi, ɛkɔbaa sɛ penalty baeɛ, ɔkɔgyina akyire a wabɔ ato atwene. Yɛnhwɛ saa incidence no, how a ɛsi baeɛ na wɔfaa bɔɔl no pia so sei. Oh! Wotumi hu sɛ na ɛyɛ fɛ. Build up no was very nice. Ɛna ɛwɔ aberanteɛ yi de no too fam, ɛna referee se ɛyɛ penalty. Ɛneɛ penalty deɛ a, Ɛneɛ nɛɛse aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Hamza Isa, ɔno ara na ɔreba no afei waba abɛgyina akyiri na ɛneɛ baako, mmienu, mmiɛnsa aberanteɛ yi kɔɔ n'akyi hinham yɛ a ɔmaa bɔɔl yi so panyan goal keeper Emmanuel Kobi, ɔno nso ayi bɔɔl no. Aberanteɛ no asave bɔɔl no nti ɛno da wɔ ɛyɛ ɛɛm University of Ghana Sports Stadium no, na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Hasso Folk nyaa penalty nso ɛbɔ sɛ na berɛ a na wɔn da fam na ɛsɛ on the 74th minute ɛna wɔn nyaa bɔɔl no ɛbɔ ɛde ɛtoo fam. Wotumi sɛ aberanteɛ ɛfɛ nsɛ Hussein Mohammed deɛ seesei Haassefoɔ anya no a nka wɔn awu. Ɔno a ne kɔ tumi nyaa bɔɔl yi ɛna wɔtumi ɛkɔ nyaa penalty yi a Hamza Isa kɔ gyina akyire a Aberanteɛ bɔɔlbɔ yi na ɛsɛ ɛnam baabi koraa ama goalkeeper ɛfɛ no sɛ Emmanuel Kobi, former goalkeeper, former ɛyɛ ɛɛ wa captain ɛyɛ Bɔfoakwa team no, yes ɔne ɛyɛ Saka Dawuda ɔno nso ɛnnɛ ɔwɔ Asante Kɔtɔkɔ, wɔn na ɛwura mu ɛbɔ wɔn den ade ɛyɛ Bɔfoakwa ta no bɛpiem wɔ Premier ɛna wɔn san de wɔn ɛweeɛ, ahaa but aberanteɛ no ti mu sɛ. Ne pɛɛfɔmansɛ wɔ soro. Goalkeeper Emmanuel Kobi nso etumi ewura mu esevii ɛyɛ situation no. Na abere a Gold Stars foɔ abenya win yi a wɔn ɛkɔ yi, ɛna wɔn baase no mu wura fɛn sɛ Kwesi Adu ɛyɛ CEO ɛde ma ɛyɛ Gold Stars. Ɔkɔ gyina kaa nom na ɔne players no di nkɔmɔ na ɔse um, wɔn

Okay, nti um, Gold Stars foɔ no no no um, uh, CEO a yɛfrɛ no sɛ Akwasi Adu ɛna wɔne wɔn ɛtumi ɛkasa asaa no sɛ league no deɛ Eh, wɔn nka sɛ wɔn agye, oh, ade no wɔ he, ɛwɔ he, ahaa. Wɔn nka sɛ wɔn agye league no, but wɔn rebɔ. Sisi a deɛ wɔbɛka sɛ they are the best club in Ghana, ɛno ɛyɛ Gold Stars foɔ deɛ a wɔn ɛde aba. Hassle Folk um, coach owura ɛfɛ nsɛ ɛyɛ Abubakar Watara ɛde tu dwa sɛ ɛyɛ adeɛ a uh, loose na wɔn nyaayɛ no, in fact, ano ɔden ɛɛya, but supporters no ɔse mo nya abotere.

Ok ahh coach ɛyɛ w'ataare ase players no ne supporters no nyinaa mo nya abotere ɛyɛ adeɛ a matches a aka no wɔn egu so a ewura mu na afei ah, nkunimdie ɛne bibi a atumi akɔ ɛde ama team no ɛnɛ Aduana FC wɔn nso ewura mu. ɛma ɛyɛ arena of nnora ɛwɔ dɔma na ɛnyɛ asɛm ketewa ɛyɛ adeɛ a bɔɔl a team a yɛfɛ no sɛ mediamafoɔ bɛbɔɔyɛ no infact na ano ɛden yie papapapapapa ɛma ɛnɛ yi wɔn ɛtumi ɛwura mu ɛto twɛdikan ɛma aduana ɛbɛteeɛ ɛma wɔn san hyɛ ɛma aduana ɛnso ɛsan teeɛ nti ɛyɛ aduana ɛmɛki ne 2-1 ɛna mediama wɔtumi teeɛ ma ɛbɛyɛɛ ɛyɛ tuutuu na wotumi hwɛ ɛyɛ how a wɔsi da ɛyɛ performance no adi no a na wotumi sɛ ano ɔden yie paa nti ɛnɛ ɛna game a nsuo ɛtɔɔyɛ nnora ɛwɔ ɛyɛ dɔmaa ɛma ɛnɛ yi wɔtumi ewura mu nso ɛyi saa game no ɛde ɛfiri hɔ nti Ghana Premier League no na ɔtwe awieɛ sɛdeɛ nneɛma si kɔeɛ na yɛatumi awurawura mu a nso atumi adi ama wo no na March day 9 ɛno nso ɛbɛtumi awura mu ɛwɔ ɛyɛ naawɔtwe wei awieɛ na yɛbɛdi kan awura mu na afei yɛyi outstanding games no bi ɛde afiri hɔ nyame yɛ adom a wukuada Legon cities ne asante kɔtɔkɔ 7pm ɛno ɛbɛtumi aba sɛ yɛwie a Nɛse March day nine ɛbɛyɛ den House of Folk ɛkɔ ɛyɛ Tarkwa na ɔne Medeɛma ɛde akɔ akɔ bɔ ani ɛyɛ House of Folk ɛɛ Medeɛma ɛne House of Folk Accra Lions ɛne Samatex Berekum Chelsea ɛne Basak Holy Stars Legon Cities ɛne Young Apostles Asante Kɔtɔkɔ ɛne ɛyɛ Accra Lions anaasɛ Heart of Lions ɛde bɛbɔ ani Vision FC ne Aduana Stars Nsuatreman ɛne Bechem United Ɛno yɛ ɔbono derby anaasɛ ɔbono ahafo derby. Biribiara ne Gold Stars ne Dreams FC na afei Karela ne Nations FC. Nti Ghana Premier League March day nine, ɛno yɛ fixtures a ɛbɛtumi aba nso wɔ hɔ. Aha yɛ Kings TV GH, Ghana's number one online sports channel. Ghana Premier League na yɛabɔ ne tɔfa na ɔhwɛ wieɛ de ama no. King Solomon Asiedu nie, Ahmed Ayah Teboah saa nso na executive producer no. Ɛyɛ King Khalid, Nyame yɛ adom a berɛ a ɛsɛ mu yɛbɛsan ahyia.